ke santse ke go dumedisa ka lebitso la ntate le lebitso la morwa le lebitso la moya o galalelang re le ka gare go bohloko re le ka gare go maima re fetogile ditshegiswa tsa motse mme se re nang le tsholofelo mo go sona ke se se reng modimo wa rona o a tshepagala Le ga go nna thata jwang ka gare go leeto la rona, e ya mme ke a itse o ipotsa dipotso gore modimo o tla go arabela leng ga e sale ntse o kopa o kopa ngwana o kopa botsitso ka gare go lenyalo la gago o kopa kagiso le lerato ga e senke o arabele fela ka jeko ke re ke go itsise gore nako ya modimo ke e e siameng tsatsi le modimo a arabelelang ka gare go mahloko otlhe a o kopanang le ona o tla go etsetsa ka mogao eya ke tlhaloganya seemo sa gago mme o sapota o le mongwe Tsatsi le leng ga le phirima o ipotsa gore bana ba tlo ja eng o ipotsa gore bana ba tla apara eng modimo wa rona wa tshepagala le ga go le thata jang ka gare go leeto modimo o tla go arabelela modimo o tla tsaka mogao go wena mme o editsweng um eh, punching back ba go keteka ka matsatsi le matsatsi le ga o go eletsa ga gona motho ya utlwang sello sa gago modimo wa tshepagala o tla utlwa thapelo tsa gago o tla go arabella ntumelele mo mosong wa kajeko ke na le bomme ba batla go go tseya ka gare go leeto lena la go tswalela kgwedi ena ya tshebeletso tsa bomme mo kgweding ena ya basadi e re pele ke ba bitsa re kope modimo ka thuso re phamisetsa matlho a rona dithabeng moo thuso ya rona e tswang teng thuso e tswa go yena modimo ya dirile legodimo le lefatshe le lewatle le ntho tsotlhe tse re di bonang modimo ke yana le rona ka ga go tshebeletso na mang le mang modimo ya utlweletseng molaetsa ona wa mosong wa ka jeko tsebe go utlwa le pelo modimo gore motho ya ka gare a tletle a bone pholosa re go tshepile jehofa tsamaya le rona ka gare o tshebeletso ena ka lebitso la gago le pakang ka o sa feleng amen ntetle ke kope mogolo wa rona mogolo damaria sekwe ya tla re tsayang ka lentswe la pele kana molaetsa wa letsatsi wa pele mogolo sekwe tamaria tlhatlhoga seralake sa gago mogolo ke le dumedisa mosong wa letsatsi lena ke bone letsatsi la la bomme sontaga sa bofelo sa kgwedi ya bomme re tla kopana le lengwalo modikisa le ne wa ntulotsweng e re pele re tsena mo lengwalong re kope modimo ka thapelo morena le modimo wa rona ra go mema senatla sa le godimo gore ba ba letseng tate gareng ga malwetse a otlhe bolwetse bo atile le lefatshe le lotlhe jehofa o eme o re babaletse mabadi wa goloka le mo tshotla ka kong ya bomme ntate ramasedi wa go loka re le kgweding ya bomme jehofa o ntse o phagamisitse seatla sa gago jehofa o sireleditse bomme ba gago morena modimo waka ntate re tlo tsena ka gare go lengolo ntate leo jehofa le tla kgothatsang bana ba gago bao ba bangwe ba bona ba leng ka tlase go ditshotlakako re go lebogile mabaliwa go loka tsena le rona ka gare go tshebeletso ya letsatsi lena Batsadi ba ka re tla kopana le lengolo la dipesaleme 125 re tlo bala temana ya ntlha le temana ya bobedi. Yona temana teng e bala jaana, ba ba ikanyang morena ba tshwana le thaba ya sione e, e sa reketleng e e tlhomameng ka bosakhutlhing jerusalema o dikanyeditswe ke dithaba morena o dikanyeditse batho ba gagwe jalo go tloga jaanong le go ya bosakhutlhing palo ya lentswe le kopane le lone ka letsatsi lena mo mosong wa letsatsi lena mo kgweding ya bomme ga e ya fifing mo lekwalong lena re utlwa ga go bua ka morena yo ikanyang ka gore ba ba ikanyang morena ba tshwana le thaba ya sione e sa reketseng e e tlhomameng ka bosakhutlhile mo lekwalong le re le le re le le re kopana le lona re lemosiwa gore ga re ikanya morena re tla tshwana le thaba ya sione e e sa tshikinyegeng e e emeng ka bosakhutlhing kgothe morena o dikanyeditse batho ba gagwe ka bosakhutlhing jaaka jerusalema a dikanyeditse ke dithaba kana ga re bua ka thaba re bua ka selo se se e neng gologolo gongwe se se sa suthiweng seo se raya gore tumelo ya rona e nne e e sa tsikinyegeng e tsepame ka nnete mo moreneng le mo dinakong tse di thata re eme fela mo tumelong re seke ra fokiwa ke phefo gonne satane o re batla gona mo go ntseng jaana o itumela ga go ntse jaana gore re tla tshikinyega re tla sutha mo tumelong e re nang le yone ka jalo baka o lengwe le mo le mo nakong ya e, e thata e ya covid-19 a re ikanye modimo re itse gore ga tsotlhe di setse di fedile go tlo sala modimo ha re lebala ha re le re leba lekwalo la Matthew 24 verse 13 le go tweng yo itshokelang go ya bosakhutlhing ke ena yo tla golosiwang bomme a re itshokeleng mo modimong re itse gore kwa bofelong re tla bona pholoso a re tshwaneng le yona thaba eo ya sione re tsepame mo moreneng le ga go le thata re seke ra suthisiwa ke sepe le ga motho a ka leka gore retolola mo tumelong e re nang le yona re nne re tsepame re thathafale re nne tulong e le nngwe bolwetse bo bo ruileng bo ba nako ya ba covid-19 le bona ke bolwetse bo e leng gore bo tla ka mokgwa wa teko gore e tla re ga re bona gore bolwetse ga bo suthi re re gore ra ra rapela bolwetse ga bo suthi re tla retologa re leba kwa morago re latlha letlhakore la modimo lengwalo le re tshepi le re bolelela gore re sekebe ra latlha modimo re tsepame mo tumelong re nne le tsholofelo e e feteletseng mo modimong re itse gore kwa bofelong ba dilo tse tsotlhe malwetse eng tse tsotlhe tse di leng teng mo lefatsheng tse ke diteko tsa satane re lebelele modimo fela re itse gore tse tsotlhe tse ga di fela go tlo sala modimo fela modimo ga ka ke a ba tshikinyega ke ka mo go teng o tshwana le thaba ya sione ga re bua ka thaba kana re bua ka ntho e tsepameng e e nang le maatla e sa tshikingweng le ke diphefo ka jalo bakaulengwe a le rona tumelo ya rona e nne e tsepameng mo kgweding ena ya bomme re nne bomme ba nnete ba tsepameng mo tumelong re bontshe bana ba rona gore maikaelelo a tumelo ke eng re bontshe bana ba rona gore ga re bua ka tumelo re bua ka eng re ba rute gore le ga go ka nna thata yang ga o dumela mo modimong ga wa tshwanela go reketla ga wa tshwanela go leba kwa thoko o tshwanetse o lebelele fela mo modimong modimo o tlo go araba le ga dira ditla di go dikile modimo o tlo go araba tso tsotlhe di tswe ke modimo mo lefatshe le re leng mo go lona tsotlhe ke tsa modimo mo lefatsheng le le bolwetse bo ga se gore modimo ga a bone modimo o santse a lebeletse gore a tle a etse nako ya tla re suthisetsang bolwetse bona ra itse gore go thwe mo tshimologong modimo o ne a bua lentswe fela a re a lesedi le nne teng lesedi la nna teng a ra go nne lefifi lefifi la nna teng ka jalo seo se re bontsha gore modimo ke ena motlhodi wa dilo tso tsotlhe go le thata go le jang modimo ke ena motlhodi wa dilo tso tsotlhe ka jalo le ga go ka nna thata jang bomme a re ke re lebelele ma mo lefatsheng lena re tsepame ka thapelo re dire tsotlhe ka thapelo re thuse bana ba modimo ba ba latlhegang ba tsenang ka gare go lefifi re ba tsenye mo thapelong ka matsatsi le matsatsi re lebelele modimo gobane ga re lebeletse modimo go thwe ke rona ba re tla golosiwang ba ba re itshokeletseng mo tseleng ya bokeresete e e seng bonolo e e leng gore o tsamaya fokwa ke diphepo o tsamaya o tshikinyega jwale ka ditlhare yaanong tsela eo e batla fela gore wena o tsepame o le lalele godimo o lebelele kwa pele o nne jaaka thaba o se ka suthisiwa ke sepe mo o leng mo teng ka go rialo bana ba modimo o ka re lengolo lena le ka re ama ba botlhe ra le utlwa sentle gore kana re ba romilweng lefatsheng lena ba bangwe ba rona ba romilwe fela ba tsamaya ba tshikinyega ba tswa ka gare go tsela ba senya mo ditseleng mo tseleng ya bokeresete e ntse ba romilwe ke modimo ba lebala se ba se romilweng mo lefatsheng ka jalo a rona re tsepameng re tshwane le yona thaba ya sione re sekebe ra tshikinngwa ke sepe ka go rialo batswadi ba ka lengolo ke leo a ba botlhe rona re itshwarelele ba re reng re itse tsela ya bokeresete re itshwarelele mo moreneng ka matsatsi le matsatsi re itse gore jesu keresete go tlo tla nako ya gore tse tsotlhe tse mpe tsena di fele go sale ene modimo fela re tlo bona pholoso ga re ka dira jalo bofelong ba dilo tse tsotlhe re tlo bona pholoso gobane modimo e tla be e le ene a eme tsotlhe di fedile tsotlhe di suthile ke ka moo motlhodithero wa rona o reng ga tsotlhe di fedile go tlo sala modimo fela a re utlwe fela gore ga tsotlhe di fedile modimo ene o tlo sala ntse a setse ke ka moo re tshwanetseng go itshwarelela ka modimo ka matsatsi le matsatsi ka keresete morena amen sekwe ke go lebogile ka mantswe a maatla a lokisang motho a lokisang motho wa mosadi eya ntetle re tlhatlhoge mme ke kope mmamoruti matlala go tsena ka gare go serala le ena a re fe ditaba tsena tse di molemo gore modimo wa rona wa phela ebile wa tshepagala mmamoruti tlhatlhoga sebaka ka sa gago a ke go leboge ntate moruti wa ka ke leboge le sebaka le motsotso tse o mphileng tsona setšhaba sa modimo ke le mmema moruti matlala wa kereke ya banterform maboloka ke rata go lebogela sebaka se pele nka simolola ke tsene lengwalong ke rata go simolola ka thapelo modimo ntate modimo mora modimo moya o halalelang ntate ka lebitso la morena jesu wa nazarete mesia ke a go bitsa go seng ga letsatsi ta papa ko go biletsa ka gare go lefatshe la gago mosia wa go loka ke re theolela moya o halalelang o ame setšhaba sa gago modimo wa ka setšhaba sa gago se a fela modimo wa ka bolwetse bo bo aparetseng lefatshe keresete wa go loka bo bo etsang gore dikopano di se ka tlhola di nna teng modimo wa ka ke ya go bitsa papa tsena ka gare go dipelo tsa setšhaba sa gago keresete ya lokileng o tsene go batho botlhe ka lefatshe lotlhe modimo wa iseraele e be modimo wa ka wa re gaogela wa re baballa wa re boloka papa bana ba gago modimo wa ka ba wa letsatsi le letsatsi ba bolawa ke balekane ba bona modimo wa ka jehofa ya lokileng ke go bitsa ke sesepe modimo wa ka ke re phahamisa matsogo a gago modimo wa ka e be o ama bao modimo wa ka re sa tsebeng gore ka gare go dipelo tsa bona go diragatseng o lokise malapa modimo wa ka a utlwiswang botlhoko letsatsi le letsatsi kereke yotlhe ya bantefomo modimo wa ka le kereke ka lefatshe lo lotlhe modimo kere re sireleditse papa re a leboga moga wa gago o santse o re lekane ga o tswele pele modimo ka o dula o ntse o re apesitse ka maatla ka lebitso le letle la keresete jesu wa nazarete amen setšhaba sa modimo ke na le lengwalo leo ke ratang gore ke tsene ka lona e be ke tswalela kgwedi ena ya bomme lengwalo la rona le mo diprobobia 14 mo temaneng yona eo ya mathomo lona ga re le kry-ile le bale ga ka tsela ke e

empa matla a dipholo a ikeletsa a okeletsa leruo amen setshaba sa modimo ka mantswe a ke seng ke a badile ke raya gore ke lebisa mantswe a go rona bomme bomme ba nnete bomme ba sebele ke bomme ba ba tshabang modimo ga re ikemetse ka maoto letsatsi le letsatsi re na le poifo re tshaba modimo wa rona dilo tse tsotlhe tseo di leng mo maphelong a rona di tla tsamaya sentle empa ga re dutse re etsa dilo tse modimo a sa dumelaneng le tsona dilo tse tsotlhe di tla senyega malapa rona a tla tlhoka dijo tsotlhe ka mokgo lentswe la modimo le bolelang hae re tsamaya ka tsela e sa siamang re nyagamisa lentswe la modimo empa ga re tsamaya ka nnete re le bomme re dula re tshwarana ka matsogo re dula re boledisana ka dilo tse di siameng modimo o tla re utlwela botlhoko lentswe la rona ka mokgwa le bolelang ka teng le bua ka bomme ba ba botlhale bomme ba e leng gore ba tla aga matlo a bona ba a bege ka tsela e modimo a batlang ka yona go raya gore ke bomme ba e leng gore ba tshaba modimo jwale ne ke re ka mantswe ana a bofelo ke re bomme a re dule re be ngata e le nngwe re tshabe modimo re etse tsotlhe tse modimo a ratang gore re be tsona re tlhomphe malapa a rona re tlhomphe balekane ba rona e be re tlhompha le tsone dikereke tsa rona dikereke tsa rona ka sena sebaka di medile majwang empa rona re le bomme re teng a re emeng ka maoto bomme ba kereke ya bantorofomo re tshwaraneng ka matsogo e be re tsosolosa dikereke tsa rona re tsose memoya ya rona gobane ga rona re dutse re sa e re sepe re le bomme go raya gore dilo tso tsotlhe di tlo senyega ka go rialo ke re modimo a tlhonolofatse kgwedi e ya bomme a re tise a re etse gore re be bomme ba sebele gore bana ba rona ba tle ba bone ka rona gore ka nnete re bomme ba ba tshabang modimo ntate moruti wa ka ke a leboga ke lebogela tšhono o mphileng yona ka go rialo ke re le nna ke tla boela morago ke a leboga amen

gore ba itse gore modimo ona yo re mo rapelang o nonofile go ka re pholosa mo seemong sengwe le sengwe se re kopanang le sona ke le lebogile bomme ke le lebogile bomme baka mogolosikwe ke ya go lebogatlhe Mme Mmamoruti Matlala ke go lebogile ka mantswe a lona thata a theogileng ka baka la tlhotlheletso ya moya o galalelang modimo a mpolokele lona modimo a le sireletse malapeng a lona ko le rutang ko teng taba tsena tsa modimo a be le lona ka matsatsi le matsatsi ka jesu keresete ya tshwanelang ke kgaleletso ka bosakhutleng amen bomme ba ba rategang basadi botlhe ba aforika borwa bomme botlhe basadi botlhe ba e leng meloko kana membara tsa bundle form church of south africa ke re go lona na le tshepo ke re go lona molopolli wa rona wa phela gopola seemo sa hana ba kileng a iphitlhela a le mo seemong sa go sa tswale empa modimo yona modimo yona ya tshelang ya re ga a mo rapela ga metsa a mo eletsa ka mogau mme a fumana bana gobane modimo ona wa nna wa tshepagala eya gopola bomme ba kileng ba nna teng ka gare go babele ba lwanela mmuso ona wa legodimo ba bangwe ba lwanela maphelo a bona ba bangwe ba lwanela go boloka malapa a bona gopola bomme bana mokgego le sara gopola lelata lena ragele ka gare go sekaka go le thata go se monate mme modimo a etsa ka mogau eya gopola mosadi ya kileng ya re ga a tadima lesea le le ka gare go noka ya nnile moradi ya faro a etsa ka mogao e ne go lemosa gore ga se lebaka la gore mosadi wa tshobotsi efe o tswa o le go kae wa family efe se se tlhokang ke gore pelo ya mosadi yone ntse e dula e nna le kagiso pelo ya mosadi yo ne ntse e dula e nna le boitshoko ebile pelo ya mosadi e tla nne ntse e dula e gakologelwa gore basadi ba mmogo ba dula ntse ba tshwarana e ba ngatane le nngwe e ke modimo a ka mpolokela lona e ke modimo a ka le sireletsa a le lwanela a tlisa kagiso malapeng a lona e re ga letadimana le le ka gare go kereke le be sopa sebese e re ge letadimana le le ka gare go tiro le be sopa sebese ga seke ya nna wena o le mosadi o gatelela mosadi yo mongwe ga seke ya ba o lona le le basadi ba ba eteletseng setšhaba pele la gatelela basadi ba bangwe e ke modimo a letsesa ka mogao la nna basadi bao ba tadimang ditlhokwa tsa basadi ba bangwe la nna basadi ba ba gopolelang basadi ba bangwe la nna ngakane e le nngwe ka keresete jesu ya tshwanelang ke kgaleletso ka bosakhutleng amen tlo re rapele modimo ntate modimo morwa modimo moyogalelang jehofa re ya o leboga tshimologong ya kgwedi ya basadi wa tsamaya le rona modimo bomme ba boletse taba tsena tsa gago tse di molemo wa ba sireletsa jehofa wa ba maatlafatsa modimo nna motshedisi jehofa gomme botlhe ba latlhegetsweng ke meleko le metswalle ya bona ba latlhegetseng ke bana ba bona modimo ba latlhegetseng ke balekane ba bona ba tshedise modimo modimo ya lokileng ka gare go bomme jehova basadi ba leng ka gare go seemo sa tlhalo ba gopole modimo o ba maatlafatse o ba tiise jehova o ba etsetse ka mogao jehova o boloke malapa a bona o boloke manyalo a bona modimo re a rapela gobane wena wa tshepegala e ya etsetsa mogao go basadi ba latlhegetseng ke tiro jehova o ba boloke modimo ya lokileng bobotse ee ya modimo kenya moya o galalantsha pelo ya lejwe ka gare go mosadi yo e leng gore modimo o tlhekefetsa basadi ba bangwe ka lebaka la baemo a leng gona modimo tsenya pelo ya mogau ka gare go yena jehofa re a rapela modimo go ba re wena wa tshepegana ka keresete jesu ya tshwanelang ke kgaleletso ka ba sa kgotleng amen moga wa morena ona jesu kriste le lerato la modimontate kabelene ya moyeo boitshepe e dule le bomme botlhe e dule bosadi botlhe ka gare o aforika borwa dadidakhupa amen